Bosta drabi, il-protesti jitolbu soluzzjonijiet kreattivi għall-problemi ekonomiċi, politiċi, soċjali u l-bqija, Il-kreattività fil-protesti ma tieqafx mas-soluzzjonijiet, imma nsibuha wkoll fuq il-kartelluni u maħżuża fuq il-lożor f'għamla ta' taqbiliet.
F'sitwazzjonijiet intensi bħalma huma l-protesti, ħafna drabi l-organizzaturi flimkien ma' nies li jappoġġjawhom joħolqu taqbiliet biex b'sens umoristiku jikxfu s-serjetà taċ-ċirkostanza li qed jipprotestaw dwarha. Fuq kartelluni, lożor u l-bqija jiktbu xi kliem imma ħafna drabi wkoll taqbiliet li joħolqu pressjoni biex is-sitwazzjoni tinbidel. Il-frażijiet jew anke meta jagħmlu użu mit-taqbiliet ikunu miktubin b'kuluri jgħajtu biex jiġbdu l-attenzjoni u xi drabi anke b'kuluri marbutin mas-sitwazzjoni li jkunu qed jipprotestaw dwarha. It-taqbiliet għalkemm narawhom miktubin jintqalu wkoll b'vuċi għolja mill-komunità flimkien ma' aspetti performattivi oħra bħaċ-ċapċip, tisfir u anke storbju ieħor b'aċċessorji oħra li jġibu magħhom in-nies. Ngħidu aħna l-għaqda governattiva Moviment Graffiti tinqeda regolarment b'lingwaġġ jew taqbil ironiku li qabel xejn iġib tbissima imqarqarsa f'udjenza li tkun qed issegwi f'kuntest storikament u diskursivament immedjat li jesiġi reazzjoni pronta, urġenti, attwali u topika dwar ngħidu aħna n-nuqqasijiet jew il-ġerħiet nazzjonali kkawżati minn intervent qawwi wisq fl-ambjent. Bħala eżempju, il-versifikazzjoni maħluqa mill-istess għaqda mhux governattiva, Hemm versifikazzjoni proprju fix-Xahar tal-Mejtin li teżemplifika din il-motivazzjoni urġenti u attwali. Il-versifikazzjoni tieħu forma ta' kanzunetta tabilħaqq mit-titlu tagħha stess, Diska tal-Waħx, u b'hekk tqanqal sens ta' qagħda rikorrenti jew anke permezz ta' l-eku ta' l-idjoma dejjem l-istess diska, sitwazzjoni bla fejda, Għax wieħed ma jistax jinqala' minnha, tal-istess ċirku ta' nies li skonthom, skont din l-għaqda mhux governattiva, inawru lil Malta fl-istess setturi ta' abbuż. Wasal Novembru, ix-xahar tal-mejtin, bi stejjer tal-waħx li jwerwru l-ħajjin, u ċuħ li nafuhom bil-lejl jew b'nhar, Ikun x'ħin ikun jaqlgħu frejjeġ mill-għar. F'din lejla mudlama qabel jaqta' d-dawl nisimgħu xi ftit stejjer minn hawn u war minn hawn. Hemm min se jaħseb li din kollha ħrafa iżda ara madwarek l-istorja ġa tafha. F'din il-versifikazzjoni tal-Moviment Graffiti F'xi partijiet il-komunità wkoll hi mistennija li mhux biss tissieħeb mat-temperament ironiku indirizzat lil figuri prominenti, iżda wkoll li f'vers minnhom tkompli u ttemm id-distiku sarkastiku hi stess. F'din il-parti mill-versifikazzjoni hemm l-inġinier Frederick tat-toroq Benney bejn qżież u kuntratti Tgħidx kemm hu, imbagħad hemm il-linji vojta u fil-parentesi hemm kompluha, li n-nom tal-aġent Bennej qiegħed jirrima u jikkuntrasta ma' nom tal-aġent korrispondenti fejn hemm il-linji vojta, li f'dal-każ huwa il-wettieq li mhuwiex mistqarr imma instigat fl-istħajjil tal-udjenza meta l-iskema tar-rima u s-sitwazzjoni jikkonverġu f'kelma waħda xierqa biex timla l-linji l-vojta.